Ā, he aha rā ngā hua o ngā pae pāpāho ā-pāpori matihiko e kukume mai ai ngā reo mōrearea o te ao i te pari o te rua? Nā, kia tirohia ake te reo Māori, ko tā tēnei kauwhau, he whakatakoto i ētehi tauira matihiko E kite ai tā te hangarau koha ki te oranga tonutanga o te reo Māori, arā, te waihanga, te whakawhanake, ā, te whakapakari i te hapori kōrero Māori. E whia kē nei tau, ko te aronga nui o te rangapū whakarauora reo, he whakaako i te reo Māori ki te tangata kia mātinitini anō ai te iwi kōrero Māori. Hoi anō ka tae mai te wā kia haere ngā manu nei, ā, ki te kōrero i te reo Māori, kei te pūhia rawatia rātou e te hau, ā, ki rohe kē karakau he hoa kōrero Māori. Nā wai, nā wai kua ngoikore haere te reo. Ā, tērā tētehi whakaaro, ka puta ana ngā manu ako i te reo Māori i te kōhanga, ki whea rātou haere ai ki te kōrero Māori? He aha tētehi huarahi hei whakahonohono i ngā tāngata kōrero Māori, e pakari ai rātou i roto i te noho tahi, i te hui tahi, i te kōrero tahi? A kāti, koinei au e toro atu nei, ā, ki ngā pae pāpāho ā-pāpori, arā, ngā paepae matihiko o tēnei whakatupuranga. E whakatinana ai pea te kōrero, ko te rākau whakatuanui i te reo Māori te rākau e pakari anō ai te reo. Ā, tērā te kōrero i whakatakotoria e Fishman, ā, me, me whakaora te reo i roto i te kāinga, kia ora ai ia i ngā whakatupuranga, ā, haere ake nei. Ka mutu, he whakaaro tēnei, ā, kua roa rawa e taunakitia ana e ngā mātanga, e ngā mumu reo, katoa o ngā tau e whā tekau kua hipa. Hoi anō, ko ngā hapori inamata o te reo Māori, ā, pēnei i ngā marae, i ngā papakāinga, kua matua pokea e te reo Pākehā ki ngā hangarau matihiko o te wā. Ka mutu, ko ērā whānau e titikaha nei ki te waihanga i tētehi kāinga kua rumakina ki te reo Māori, e pakanga ana me ēnei hangarau matihiko kua urutomo ki roto tonu i te kāinga. Nā, e pā mārika ana tēnei āhuatanga, arā ēnei hangarau matihiko, ā, ki runga pū i te uara o te reo Māori, ia rā, ia rā, ia rā. Hī nei te mana o te hangarau matihiko. Ahakoa te pai, te nui rānei o te reo Māori i roto i tō whare, mehemea he rawa hangarau kei reira, tē taea e koe te, te reo Pākehā te karo. Nā konā te hapori ngākau nui ki te reo Māori i tahuri ai ki te whakamāori, ki te kōrero Māori i runga i ngā pae pāpāho ā-pāpori. I te mea e kitea ana e te iwi kōrero Māori, me tomo atu ki ēnei wāhi ko te reo Pākehā te reo matua. Mā tēnei e kaha ake ai te rongongia, te whakamahia me te kitea o te reo Māori. Ā, i roto i ngā tau tata kua hori, ā, kua ara, kua ara ake ngā hapori matihiko ki te kawe i te reo Māori ki ngā tōpito katoa o te ipurangi. Ā, ko Pukamata, ā, tō rātou rangatira. I tōna whare ariki, ko Paetihau, rātou ko Paeāhua, ko Tiriata, ko Atapaki. Ko te manu karere o tēnei kāhui ko Tohumarau. Ko ōna waka huia ko Ipapa rawa ko Iwaea. Koinei ngā rangatira o te ao o te nāianei, o te ao o anamata anō hoki. Nō reira, pēnā e taea ana te reo te whakamahi i tēnei rohe matī, ko te painga atu tērā. Tāpiri ake ki ēnei kōrero, Ko ngā rōpū pakari i runga i ngā pae pāpāho ā-pāpori, ko ērā rōpū i ara ake i te manako, i te hiahia, ā, i te manawanui o ngā tāngata e kōrero Māori ana. Ehaki i te mea he kaupapa, he rautaki rānei, ā, i whakaritea e tētehi tari kāwanatanga, e tētehi rōpū rangahau rānei, kāo. I tupu ake i roto pū o te hapori e hiahia nei ki ēnei momo hangarau. Nō reira, me pēwhea kē hoki e kore ai e tūperepere te tupu o e, ā, ina ka titiro tātou ki te tupu o ēnei hapori matihiko ina tupu mai i te ngākau o te tangata. Ka hoki ahau ki te tauira o te Kohanga Reo me te Kura Kaupapa Māori. Ko ēnei kaupapa e rua i toko ake i ngā hiahia o te iwi Māori. E whakaaro nui ana ki te tāmate haere o te reo. Ā tērā te kōrero a Kāi Mahuta ko te mātauranga he tukanga whakatuanui a te kāwanatanga, hei nonope, hei tipi hauraro i te reo Māori. Engari, nā te Māori anō te mātauranga i whakamahi hei ara whakaora i te reo Māori. I te ao o mātauranga o rangahau, ka toko ake ngā kupu pēnei i te Virtual Intercultural Bridgework me te Virtual Cosmopolitanism, Hei whakamārama i ngā tūhonohono kua tupu mai i ēnei pae pāpāho hou. Hei tā Kajala, kua tere piki tā ngā iwi taketake whakamahi i te ipurangi me ngā pae pāpāho ā-pāpori huri noa i te ao. Ko taku ngākau Māori e whakaae ana ki tēnei whakapae a Kajala. Inā te mana o te whakapapa o te whakawhanaungatanga o tō tātou ao Māori, waingōhia tā te Māori toro atu ki tētehi taputapu, ki tētehi hangarau, ko tōna uho he tuitui i ngā taura here i waenga i ngā tāngata. Tērā te kōrero a Sorrell mō te pai o ngā hangarau matihiko, to facilitate intercultural connections among friends and intimate partners to meet, and maintain contact, particularly at great geographical distances. Ko te taniwha nui e ngau nei i te tino ora o te reo, ko te noho tūāporoporo a te iwi kōrero Māori. Ko te matua o te iwi Māori e noho rāwaho ana i te nuinga o te wā, ka mutu, ahakoa ngā toi mahatanga, ko tā te ngākau Māori he kimi i ērā taura here e tau ai tōna noho ki tēnei ao. Ko te reo Māori anō hoki tēnei. Ko tā te hangarau tino koha ki te reo Māori, ko te tuku i āna taura kia here atu ki ngā reo tūāporoporo, kia kotahi mai me he kākaho kua kāpuia. Ā, kia tīmata ake ki te whare o te rangatira o tēnei kāhui matihiko, arā, ki a Pukamata. Ā, koinei pea te tino tauira, te tino pae pāpāho ā-pāpori, ā, e kaha kite ana te reo Māori i runga i te ipurangi. E toru ngā whārangi, ngā rangapū Pukamata e kite nei au, kei te aroākapa o ngā kaupapa reo Māori ki runga o Pukamata. Ā, koinei ngā rangapū e kaha taunaki ana i te hapori kōrero Māori. Ko te mana o te reo, e ono mano, e whitu rau mā whā ngā tāngata kei tērā rōpū. Anā, ko tētehi o ngā kaiwhakarite e noho mai nei, ko Paraone rawa ko Te Heketū ngā kaiwhakarite i te matua o tērā rangapū pukamata. Ā, he tamariki kōrero Māori, e ono mano e rua rau whitu tekau ngā tāngata kei tērā rōpū. Ā, ko Māori for Grown-ups anō hoki tēnā, ā, toru mano rima rau rima tekau mā toru ngā tāngata, ā, kei tērā, kei tērā rōpū. Ko te take e kī ana au koinei te matua, i te mea koinei ngā rōpū matua e hui ai te tangata ki te wānanga i ngā kaupapa e hāngai ana ki te reo Māori. Katoa ēnei rōpū e whakaaetia ana te reo Pākehā i ngā wā e tika ana. Heoi, ka noho tonu ko te reo Māori te matua. Ki runga i te mana o te reo Māori, Ko te wānanga me te whakawhitiwhiti whakaaro te pūtake o tēnei whārangi. Pēnā he take tō tētehi, kua whakatakotoria taua whakaaro rā ki mua i te pae kōrero o tēnei whakaminenga. Nō reira, e tika ana kia mihi ki a koe, Paraone, otirā kōrua ko Te Heketu, mō tērā whakaaro. Ā, ki te whārangi he tamariki kōrero Māori, otirā me tōna hoa piri, ā, me hei reo whānau, ana, ko Vincent tēnei e noho atu nei, ā, ko ia hoki tētehi tangata nō tērā iwi. Ā, e kite ana te mano o ngā mātua, o ngā tāngata kōrero Māori e ngākaunui ana ki te reo Māori hei reo o te whānau. hei reo whakatupu tamariki. Ki konei wāna wānanga ai ngā kārawarawa o te reo, ngā kupu hou, ngā rauemi reo Māori, ka mutu, he wāhi e tae ai e ngā whānau kōrero Māori ki te āwhina, ki te tautoko i a rātou anō. Nā, ka tae mai ki Māori for Grownups. Kua rongo i te matua o ēnei kōrero, ā, mai i a Te Manahaurau ko Stacey, Ā, hoi anō tāku he āpiti atu ki ērā kōrero. Katoa ēnei rangapū Pukamata i whakaritea hei, hei huinga mō te hunga kōrero Māori, ā, ahakoa e whakaaetia ana te reo Pākehā, ko tā ēnei rōpū he akiaki i te iwi kōrero Māori, ki te whakapuaki i ō rātou whakaaro ki roto tonu i te reo Māori. Ka tahi. Ka rua, kia kaua rawa e takahi i te mana o te tangata. Engari, he hāpai ake i te tangata kia pakari tahi ai te iwi ahakoa te nui, te iti rānei o tō mōhio ki te reo Māori. Kia hoki ake nei au ki tāku ike ake rā i mua mō te noho tūāporoporo a te iwi kōrero Māori. Ko te hua nui o ēnei rangapū pukamata, Kua whakakorengia te tūāporoporotanga o te iwi. Kua whakahuihui te tangata kia tū kahikatea ai te iwi kōrero Māori. Aha ko tā Paiti haumahi, he tuku wawe atu ngā pānui, ngā karere, me te whakamahi i tēnei mea te tohu marau, arā te hashtag. Ki te whakauru i ēnei tohu marau ki āu kōrero, Ka tere kitea ērā kōrero e te hunga whai i tērā tohumarau rā. Hei tauira, ko te tohumarau Te Reo te tohumarau matua e kite ai ngā karere, ngā pānui katoa kei roto i te reo, ā, e hāngai ana rānei ki te reo. Kei te tangata te tikanga mō ngā kupu ka whakamahi hei tohu marau, mea rawa ake, kua tīmata tērā, ā, ērā tohu marau rā, ki te uru mai ki te reo kōrero a te tangata me he tohu whakarāpopoto i te pūtake, i te whakaaro rānei o āu kōrero, kātahi anō ka puta. Anei tētehi tauira. Ā, i te rangi nei i haere au ki te whare oranga, ā, ki reira oma ai mō te kotahi hāora. Tohu marau ū hei nā poroto, tohu marau ū ki te hauora. Nē? Kua taka te kapa, ū hei nā poroto? Ko ngā mea rangatahi anahe e mōhio ana tēnā, nē? Tangata mangumangu rā. Ā, ko tētehi atu paepāpāho a Pāpori e whakamahi ana i te tohu marau, ko Paeāhua. Engari mehemea ko te kupu te tino o Paetīhau, ko te whakaahua te tino o Paeāhua. He mana nui tō ēnei tohu marau ki ngā whakatupuranga hou. Ka mutu, koinei te reo hou e tupu mai nei ki roto i ngā tamariki i ngā rangatahi, arā te whakatupuranga rua mano. Kei whea te wāhi ki te reo Māori i roto i tēnei reo hou? Anā, kia tae ake tātou ki tēnei paepae whakaataata nui o te ipurangi, ki a Tiriata. Ā, nā Te Heke Tūrāua ko Pānia Papa tēnei kupu i waihanga hei kupu mō te pae pāpāho mō YouTube. Arā, he tiritiri, he tohatoha i ngā whakaataata ki te ipurangi. Mōku tonu, koinei tētehi o ngā pae pāpāho ā-pāpori kāore i te tino whakamahia e te iwi kōrero Māori. Hāunga ngā whare whakaata, pēnei i a Whakaata Māori, me ngā hōtaka pouaka Whakaata Māori, pēnei i a Waka Huia, i a Te Karere. Kāore e kaha rangona ana te reo Māori e puta ana i ngā waha o te marea. Mō te hunga kāore e tino mōhio ana ki te āhua o Tiriata, he paetukutuku tēnei e taea ai e te tangata, e te marea, te whakairi i tētehi kōnae whakaata hei mātakitaki mā te hea. E taea ana e te ranga, ā, e te tangata te whakarite hōngere, ā, ki reira whakairia ai āu kōnae, ā, ka mutu ko te āhua o te nuinga o ngā whakaataata i runga i a Tiriata, ā, ānō nei he hōtaka motuhake kua waihanga mō te tangata. Ahakoa taku kaha ketuketu i te wao whānui o Tiriata, kotahi anahe te hōngere i kite ai au kei roto katoa i te reo Māori. Nā tētehi tangata te, te, te hōngere i whakarite, ā, ko ngā kaupapa e pāhotia ana, e hāngai ana ki tēnei ao hurihuri, ki ngā kaupapa e hāngai ana ki ngā rangatahi. Ana, ko ka tipu tēnā. Nā konā au i tahuri ai ki te waihanga i tōku ake hongere reo Māori, ko ngā kōnae katoa e hāngai ana ki ngā kaupapa e ngākaunui ana ki ngā rangatahi o tēnei wā, arā ko ngā pūrongo kiriata, hōtaka, hākinakina, pukapuka, kēmu ātea, te mea, te mea. Nāwai rā, i tērā tau i uru mai ētehi o aku tauira ki te hanga kōnae whakaata, ki te whakakōrero i ō rātou ake ao, i roto tonu i te reo Māori. Ko ngā kaupapa kua puta i aku tauira i roto i ngā tau e rua e pā ana ki te ako i te reo Māori, te whakawhānau tamariki, te whakapakari tinana, te whakapakari CrossFit, Ā, te tunu i ngā kai pai mō te tinana, ā, engari he iti te utu mō ngā kai, ā, ka mutu koirā te, te pūtake o ērā kaupapa, kia hāngai tonu ki ngā, ngā mahi o ngā tangata o ēnei rā. He mahi nui te whakarite whakaataata, engari ana, arā noa ngā hua i te mea ko Tiriata tonu tētehi o ngā wāhi mātakitaki matua o te tangata, Māori mai, tauiwi mai. Hoi anō rā, ā, kia whakatepe ake ngā kōrero i konei, ko taku tino aronga o ēnei mahi katoa, kia kōrerotia te reo Māori ki ērā wāhi ko te reo Pākehā te reo matua. Ā, ki ērā wāhi e kaha whakapau wā ana ā tātou tamariki, nā te mea, kua roa rawa te iwi ngākau nui ki te oranga tonutanga o te reo Māori, E whai ana i te whakahau ka ora te reo i te kāinga i ngā ārero o ā tātou tamariki. Ko tāku e kī ake nei, anei te ao o ā tātou tamariki, he, he ao matihiko, he reo matihiko, me tuku kia rere. Nō reira, tēnā, tēnā koutou e areare taringa mai. Kia ora tātou katoa.